Менә яңа җыр чыкты бит әле. Так.
Нинди?
Сагышлар дип атала. Син моңсу җырларда җырлый башладың шул. Мин бит күңелдә моңсу кеше. Мин бит Джокер кебек, беләсең. Мин менә елмаеп йөрим, но күңелдә җылыйм. Авызыңны каердылармы син дә? Или помада буйсыңмы син дә? Юк, на самом деле, сагышлар э, бу җыр этот. Эксперименталь түгел инде, но вот күңелгә ятты, прикольно. Ну, аның яра торган гадәте бар ул җырның. Гадәте түгел ягы. Или э, шулай туры киләме? То есть мин синең дустың булгач, мин синең видеоларыңны автоматически лайк итәм. Мин синең, ну, то есть по-любому рилс көненә бер мин инстаграмны ачуга синең

Тыңнарга кирәк моны. Нәрсә дип әйтим? Молодец.
Әйе, аның астына рилслар төшерергә кирәк.
Төшердем бит инде, әнә көн саен күрәсең бит. Юк, менә башкаларга да, башкаларга да, не? Үрнәк. Шундый эксперименталь, вот тикшереп карадым әле. Ни? Әлбәттә, ши экспериментлар кирәк. Моңсу җырлар ничегрәк микән? Халыкка ошар микән? Үзем үземә үземә ошады на самом деле. Моңсу җырлар күз көне может мне кажется әйбәтрәктер.
Ну беләсеңме? Ну беләсеңме? Моңсу вроде, но ритмичный. Ритмичный моңсу җыр. Теге.
Ничек була ул?
Вроде җылыйсың, но бии-бии җырлыйсың, җылыйсың, короче. Әйдә сразу башлыйк әле комментарийлардан. Сразу. Сразу менә сходу языгыз әле комментарий, куегыз әле лайк. Сез сөйләшмичә торабыз, яз. Яз, яз. Һе-һе, түгел инде, яз.
Все. Всё, давай. Сәлам. Тар подкаст бу. Ә берсе язып бетермәгән.
Әби ул, әби. Юк. Менә болай языкны болайга күчер. Ладно. Ә, Ничек соң хәлләр, яңалыклар? Әйбәт. Яңа җыр чыкты минем. Ишеткән идем моны.
Сагышлар дип атала. Моңсу ритмичный җыр. Күрсәтәме моңсу ритмичный җыр? Шундый бер сиздем авылда булдым әле күптән түгел генә. И э, беседка ясадык инде. Оказывается, шундый гадәт кергән каяндыр, белмим каян икәнен, залипать итә торган. Ну, допустим, я вам дотртым, да, и, и мына залипать там, короче. и нәрсәдер параллель нәрсәдер уйлыйм короче нигә шулай ул то есть мин ул нормаль күренеш микән могу левый әйбер уйлап торырга үзем менә шуңа карап торам үзем левый әйбер уйлыйм үзе или варить там үз или үзем икенче әйбер уйлап торырга могу син варить тә беләсеңме әзрәк әйе
Глаза.
Алай гына мин дә уймыйм. Юк инде аны Залипать ту дигәннән. Ну мин үзем арт үз- үзем артын арттан үзем үземдә андый әйбер сизгәнем юк. Вот балада бар андый нәрсә. Может быть, син бала була башлагансың. Вот балаларны әйтәләр бит, кара. Ике кеше, ике кеше шулай залип айтты. Кечкенә балалар һәм ну карт кешеләр, где-то 90 яшь кешеләр, 90, алар аңламыйсың. Ансы уже залип айтты түгелдер аны. Ансы уже теге Кайсан улар микәм. Ой, ну вот бәләкәй вот Амиләнең мин кой вакыт сизәм, вот утыра, Э. Әйтәм, кызым. Просто бер ярты минут шулай да. Просто какой бер нәрсә булмаган шикелле. Мен әйтәм, нәрсә булды бу? Очень странно шундый. Юк, мен андый бер миндә дә, юк, андый бер миндә дә бар ул. Допустим, ашап утырганда, ашап утырга, каршыда хатын утыра, мен ашап утырам, и нәрсәдер все залип. Ну, может, ул просто гадәттер?
Еще начар гадәт бар, уна гадәт дигән, допустим, кадер заведение ашап утырасың. Мин могу ашарга, менә шулай сиңа карарга, допустим, син күрше өстәлдә утырасың, һәм шулай карарга да ашап утырырга могу, ирегле дә, хатын. Карама, инде кешкән шап шулай карап утырасың. А на самом деле мин не то, что аңарга карыйм, а просто мин залипаю шулай. Или вакыт-вакыт карыйм инде теге. Ну, теге сквозь карыйсың теге, прям тишәсең кешене.

Гүләр шундый кызык. Залипошка. Ә ничек соң тещаларыңда? Ничек вот синең мөнәсәбәтләр ничек теща белән? Мин вообще бис китмә әле. Мөнәсәбәтләр теща. Теща түгел. Әби белән. Әби белән. Менә кайсылар якта әни диләр, кайсылар якта әби диләр. Мин әби димим дә. Мин мин әни дим. Ну, то есть, мин ничәптер белмим мин. Ә нишләп Ә- шулай ә- ул? ә, Үземнең әнигә әнием дим, ә әнигә, ну, то есть, Илүзәнең әнисенә әни дим. Ә мин әби дим. То есть нишләптер шулай килгән түгел. Вот әби, әби минем өчен вот әби. Әби. Авылда рәхәт, брат. Мин э, әши китергә уйлаган идем. Ул иртәрәк, ну, намного иртәрәк, мин ике генә көн торып монда китермен дигән идем. Ул Үтә- беседка ясыйсы булды. Беседка ясыйсы булды, ул азартка кереп китте, мин инде а, калдым. Һәм хатын белән утырабыз, мин әйтәм, без ничә көн булды соң монда? Алты көн. Мин әйтәм, ничего себе, алты көн авылда яттык мени без. И, и шундай ощущение, как будто менә шәһәргә китәм дә, мин әйме, иртәгә, ну, менә китәм дә, и аннарысын кайтачакмын, как будто эш буенча гына барып кайтасы бар. Шундый, шуның кадәр ияләштем теге. Вообще рәхәт. Э, Кич белән

Ну, арба тора, теге кемдер урамда утын өеп куйган мотор иттереп шулай түгәрәкләп, вот шәп мотор индир бу шиләр инде. Яшьләрне очраттым. Бер алты алты кеше, наверное, бер белмәгән кешеләр белән просто сөйләшеп киттек. Берәр сәгать алар белән басып торганмындыр. Вообще каяндыр самогон таптылар. Абай, абай диләрме соң? Юк, каяндыр самогон таптылар болар, короче. кемдер туктаттылар машина белән стакан биреп калдырды берсе шунда короче теге вот движуха шунда керең генә керең генә теге шул шунда движуха башланды каяндыр кыз ике кыз килеп чыкты боларга кушылып китте короче теге авыл движухасы авыл движухасы менә бит ул менә бит ул вообще сез кемнәргә кайтасыз
юк ул ул кстати подкастны карый торган кеше булып чыкты ну нык карамый

белмим ну булат диде инде һәрхәлдә и хатынның классташы булып чыкты ул ә, вот и әбиләрдә вообще ну, ничек дип әйтим инде рәхәт ә, минем әби белән дә шундый теге аерым мөнәсәбәт әби әйдә утыр әле бер чәй эчик әле ана чәй эчеп теге нәрсә ничек сансызда шулай шулай мына шулай шулай әкренләп сөйләшәбез
слушай вот минем тоже нормальный мөнәсәбәтләр вот э, ни белән Әби белән әйме, әби, э, бабай белән. Хой вакыт мин беләсеме шундый уйга киләм. Менә бар бит инде барыбер халыкта, безнең халыкта гына түгел, вообще в принципе Рәсәй халкында. То, что теге теща. А, теща, свекровь. То есть шундый мөнәсәбәтләр как будто ул э, ниндидер теге э, дошман шикелле. То есть теща э, иргә каршы дошман, ә свекровь инде бу кайнана була инде э, хатынга каршы инде. Менә мин шуны уйлыйм, нәрсәдән чыккан ниләр микән ул? Или безнең менә шулай яхшы булганга мөнәсәбәтләр яхшы булганга гына э, без аны аңламыйбыз микән? Күпчелек мөгаен теге Барыбер кысалалардыр инде тормышларына. Шу- Шуңа Менә күрә- аны бит инде ызаны бик ни ни- ничек дип әйтим инде тем- б- бик тар. Шуңа күрә хоп бер адым ел тешчә әйләнергә мөмкин. М, Һәм беренчедән, икенчедән бит буыннар мәсьәләсендә дә. Элек бит буыннар ну теге теге Кайнана ничек әйтте, все, өйдәнне шыкып җуарга кирәк, белмим инде, мунча алалап анда все, бөтенләй ялтырап торырга тиеш. Әле ул килен эшкә дә барырга тиеш, эштән кайткач, ашарга да пешерергә тиеш, өендә җыештырырга тиеш, бөтенләй эшен тиеш, тиеш, тиеш, тиеш, тиеш бөтенләй. Штыгы, шуңардан да ни, ә, соответственно, теща ягыннан да шулай булгандыр инде. И шулай бирелгәндер, наверное. хәзер более более лайтовый но әйтәм бит әйтәм бит ызаны э, бик э, ни әйе әйе бик тар менә теге ул бит сезгә квартира кирәк инде дия башласалар син думаешь так кыргынгә төш сри башлады бугай монда вот ну то есть мин андый вот андый границаларны бозуны яратмыйм то есть ул минем тормыш Әйе. Бу Ә, бу әби белән бу уйлаптан очракта- вообще идеально. Бу очракта границаны, ну вот әйтәм бит, э, граница куя белергә кирәк. Э, то есть үзеңнең границаңны четко, ну ан- аны тоже грамотно куярга кирәк. То есть ул границу кую шулай ук талашуга әйләнеп китәргә мөмкин. Мгм. Понимаешь? То есть аны тоже теге әкрен-әкрен генә теге границаны менә болай чигерергә кирәк теге. Сразу болай куйсаң, Начар кияүгә или тещага әйләнергә мөмкин. Юк, без аны идеальны куйдык бугай ул киртәләрне, чөнки Юк, бөтен кешедә була торган нормальный бер дана аны сөйләргә кирәк, сөйләргә кирәк дим сөйләп була. Элек бит ул бар иде инде теге. Бәй, бер машина кирәк инде сезгә, фәлән дигән. Яра, яра. Ну, так мин мин шул яра, яра, все. Потом Карыйсың бермәл хатынга ниндидер кинәт кенә уй килгән. Янын берәр машина карамыйбызмы соң син бүгін? Әби шалтыраттым әле. И И все, и хатынна керенгән все фильтрлар куя башлады. Әгәр дә әби ул темаларга ниндидер теге э, цензуралы темаларга сөйләшә башлый икән хатын үзе ладно әни давай тогда или шалтырат үзенә үзе белән сөйләшегез үзе белән хәл итегез и все и все нормально и альхамдулилля бүгенге көндә вообще идеально теге белмим инде ну әйе беләсеңме рәхәтләнеп сөйләшәбез мин беләсеңме вот без бит инде иллюзия белән семейный психологларга да йөрибез то есть периодически интәбез и анда ул киңәш итә инде то есть

осознанный булуы бик мөһим. Угу. То есть, менә шул әйберләрне аңлавы мөһим. Әгәр дә син менә, например, граница выстраивать итәсең, ә ул кеше сине аңламый, ул уйлый просто син теге кара кире булган бу. Ба. Бу шулай дип уйлый икән, анда уже конфликт булган. Конфликт. Шуңа күрә, әгәр дә алар да аңлый икән то, что, а, ну болар, ну все, ну все, болар үскән инде, үзләре беләләр, все, ну понятно. Үзләре, Әйе, ну үзләре һәрхәлдә дә инде тормышлары- алар да яхшырагын әйтә инде теге. Әйе, әйе, менә шуны да әйтмәкче мин. То есть алар бит инде начарлыктан әйтмиләр, алар тоже сезгә теге яхшы б- тормыштан, ну сезгә, безгә яхшы тормыш булсын дип инде ә, әйтү- әйтүләре. Просто мин мин очракта мин ничек уйлыйм? Безнең әниләр поколениесе, әби-бабайлар, ну, то есть, әниләр, теща, тесть дигендәй дә, әби-бабай дисәң ату теге. Минем өчен әби-бабай ул теге, минем әби-бабай. Ә, әти-әниләр поколениесе, алар бары бер бездән ә, Әзерәк осознанныйрак.
Блин, мин әле генә аңладым, нигә әби бабай икән. Синең әби бабаң бар, минем әби бабай юк бит. Ә. Может, миңа шуңа күрә нык теге нормальныйдыр. Хе-хе, әби бабай.
Юк, о, юк, Всё, ул всё, бит, всё, мгм.
ни, әби бабай диләр бит, ни, по О, сути. о.
Дөресе шулай бит. Әби бабай, дөресе шулай. Ә ми- Мин просто нишләптер әни, әни, әти дим. Ну вот, нишләптер шулай килде с самого начала. И вот, и получается, и э, Менә шушы границаларны, мөнәсәбәтләрне төзегән очракта алар бөтен әйберен дә аңлап бетермәскә мөмкин. И син аңлый торган кеше буларак, үзең аның ысулларын табарга тиеш. То есть каядыр теге үзең әйтмешли, ярар, ярар диергә дә и үзеңчә эшләргә мисал өчен, әйме? То есть вот, вот шундый нәрсә. То есть отношениеңа кайбер вакытны, ну ул бит, например, авыр була, әгәр дә ул сиңа вот представь әйтсә, машина кирәк инде сезгә берәр нинди. И син шундый. Яра үзебез беләбез без. Нигә не аны өйрәтәсез? Дисәң, например, әйме теге. Тоже топорный ну, отношение да, да, булса шундый теге. Не кысыласыз?

просто үзләренең ә. машиналарын сатырга ниткәннәр шуның өчен генә ипотека оформлять итәргә барабыз иртәгә ай кызык кызык шуңа күрә әйтәм бит вот осознанность булу менә ул үзеңнең аңың белән яшәү аны аңлау ул менә шундый барыбер психологический моментлар мин вообще миңа психология ошый то есть ул андый психологический әйберләр психологлар белән дә эшләгәч вообще нык кызык миңа ошый то есть мин аны аңлыйм бу ситуациядә як ну аңламаган очракталар да бар э, билгеле ләкин аңлаган очракта ул вообще кызык то есть вот әниләр белән дә үземнең әниләр белән дә сөйләшкәндә так минем әни вообще гиперопека О, аерым история. Ул вообще просто вот вот син аңласын өчен әйме? Ул вот буквально менә шалтыратуларын Алло, улым, син кая? Менә шундый шалтыратуларын, ну бер 3-4 ел элек кенә бетерде. То есть до этого... Ну, гафу итмә, 3-4 ел элек кенә син үзең дә контроль кирәк бит Ну, ну... Да то кайда икәнеңне белү, ну, реально кирәк иде бит.

Аны әгәр дә покопаться, ул менә шушы гиперопека аркасында булган әйбер дә булырга мөмкин, понимаешь? То есть аеруча ирот иротны әгәр дә син менә шулай итеп контрольдә тотасың икән, гипер гиперопечный контрольдә ул иротка бит плюс булып бармый. Аңа, понимаешь, ул тормышын үзе яшәргә тиеш. Ул вот определенный возрастка җитә дә ул там әйтик унсигез яшькә җитә дә все ул тормышта үзе алып барырга тиеш тормышны ул үзе абынырга тиеш үзе ялгышырга тиеш то есть син аңа булышырга тиеш только вот в крайнем случае әгәр дә ул сиңа прям вот все килде анда әйтик анда все көчем бетте ну ярдәм итегез Вот син аңа можешь ярдәм итәргә. Нәрсә әйт инде әйдә. Юк, юк. Менә менә шуны әйтеп утырасың. Юк, менә бу шул булды, братан. Менә әле генә син сөйлисең, мин. Имин залип бөтен әйберне. И вот. Үземә китердем.
Минем очракта ул прям гиперопека иде ул, прям вот вообще. Шуңа күрә мин аны аңлап, нитеп, то есть вот мөнәсәбәтләрне хәзер вот Аллага шөкер, үзең әйтмешли, Мин әни әтиләр белән ачы там әйбәт отношениеләр. То есть әби бабайлар белән тоже. Ачы теге
Ну без ул яктан вообще безгә белмим, повезло димме соң инде или ничек дип әйтергә дә инде. То есть Конечно, ул бит ярты бәхет әби бабайдан уңу дип әйтимме инде. Ул яктан да сине аңлыйлар. Мин шуның кадәр миңа җылы булды, менә бирәс тәпиттә йөрдем дидем бит, әйме. Ә, шуның кадәр җылы булды. Без кайттык, ә, шашлыклар пешердек, баҗай уже мангалларын кыздырып куйган без кайтуга теге. Ә, Вообще рәхәт инде. Бай күрсәтәсең.
Мангаллар әзерләп куйган. Әйе, анда ике мангал, берсе урамда, берсе мунча алдында.
Алар шуны тикшереп йөрделәр дә. Әйе, әйе. Шунсын карап елмаеп йөрделәр анда. Ю. Менә шулай шундый рәхәт ишек алдында утырдык, скамейкалар куеп өстәлләр белән шундый җылы, шундый рәхәт и әзрәк кенә күңелем дә тулып киткәндер, наверное. Э, вот кичке сәгать 8-9-ларда вот как раз велосипедны алдым да, Урал велосипедын чыгып киттем. Урамда велосипедта йөргән вот. Вот менә шуңа күрә рәхәт, ә теге кемнәрдер өчен бит ул менә кемнәр әй теща әй теща вот алар өчен ул дөрестән дә проблемадыр әйдә киттек ну типа миңа кайтабыз болатын әй озак тормыйм мин анда не анда сиздә анда фәлән дигән э, әй опять ә, мин наоборот вообще шатланып шатланып ял итеп кешеләрдән торадыр инде ул вот Белмим мин, без вот нәрсә әйтергә дә белмим. Вот по сути, вот хәзер безнең выглядит әмма как будто без теге утырганнар да ике не чүпрәк икесе дә тещалар мактап ди утыралар. Бер сүз әйтергә куркып. Ну то есть мин мин например әйтер идем, әгәр дә бренди, ну то есть реально ну ниндидер конфликтный момент булса или там анда ну типа безнең тормышка ничектер кысыла, кысыл, кысылып карадылар. Но менә хәзерге вакытта, то есть, опять-таки без границаларны дөрес итеп куйган аркасын, кую аркасында, то есть, менә безнең хәзер бит тормышта зур этап. Угу. Син уйлап кара, а ул этапка ничек кысылмаска? На инде.
Ты что?
Ну, по идее. Без ничек тәҗрибә күргән кешеләр дә сез, маңкалар. Һәм менә ул гына да түгел ул. Менә авылда аның бүтән темасы бар. Менә шунда беседка ясап ятабыз, әйм бакчада бер 3-4 кеше килде. Нәрсә астында? Менә менә беседка ясап. А, бездә саган я. Менә башта кырыйларын куярга кирәк ага. Чынлап, чынлап башта кырыйларын куярга кирәк, аннары саган кырыңа җыеп киләсең инде аны. Да юк инде без үтен уже, уже как бы варить деп бетердек. Ә монда ничә әле буласың? Юк, аңа мына бәрәк кирәк. Менә шулай. Иртән, иртән әбиләргә кадәр. Нәрсә буласың бу? Шундый менә кызыксынырга нәрсәдер әйтергә, киңәш әйтергә. Теге авылда шундый бер бар инде ул барыбер да. Авылда гына да түгел ул. Ул вообще в принципе менә мин миндә бездә дә бар ул. Ул синдә дә бар ул, миндә дә бар ул, ул бөтен кешедә бар ул. Син уйлап кара, менә без хәзер бит бала тәрбиялибез. И мин аны үземдә дә сизәм. По сути, ул белмим мин ничек аңлатырга. Ул вот, например, балаң синең нәрсәдер эшли, и синең аны ул әйберне эшләтәсең килә үзеңчә. Ну, Ә по сути, ул бит аны синеңчә эшләргә тиеш түгел. Тиеш түгел инде.
Тиеш түгел һәм ничектер теге. Алай әйтмә инде, менә болай, менә болай кирәк, менә болай кирәк. Алай әйтмә, менә болай. Но мин аны, по крайней мере, үземдә аңлыйм и теге туктатырга тырышам. Но мин понимаю, что ул э, неосознанный, ул ниндидер вот Менә беләм мин аны, менә шулай эшләргә кирәк. То есть ул вот белмәм, вот ничек аңлатыйм, аңлатасың аны. Юк, аны бит инде аңлатып була. Син аның чишү юлын беләсең үзеңчә. Шуңа күрә син үзең үзеңнең күз алдында булган вариантны тәкъдим итәсең. То есть, әгәр дә ике ягында белсәң, син аңа ике ягында тәкъдим итәр идең, миңа калса инде. Ну, бар еще шунда. И то, и то барыбер үзеңнең приоритетларыңны куеп инде.

Безнең әти-әниләрнең, во-первых, информация аның хәтлек булмаган. То есть, хәзер бит бездә, безнең в доступе вот любой вообще, любой нәрсәне укып була, любой нәрсәне белеп була. Мгм. Таптың тиз генә Гуглда, хоп, син психологияне укып алдың. Бу ситуациядә нәрсә эшләргә? Хоп-хоп тиз генә җыйдың, карыйсың, уже сиңа там даже видеолар бар. Информация күп, кеше развивается, шул психологияне укый, ниндидер бүтән фәннәрне һәм шуңа карата, шуңа шуның аркасында хәзерге вакытта балага бүтән караш белән карый. Ә безнең әтиләр, әти-әниләр все-таки менә мондый ни белән Болай, болай эшлә. Менә болай итәргә кирәк. То есть алар автоматта яшәгәннәр, и алар үзенчә өйрәткәннәр, и алар баланың, как бы баланы аңларга тырышмаганнар. И шунлык аркасында, ә 14 яшьтә, по сути, 13-14 яшьтә кешенең уже сформированные личность диләр инде аны. То есть все, аның характеры бар, аның үз карашы бар, Менә ул, например, син бу вот менә бу әйбергә былай карыйсың. Не факт, что синең балаң шулай ук карый ул әйбергә. То есть ул может совершенно бүтән як, то есть аның ул позициясе сформированный. И шунлыктан башына ничек инде син былай карыйсың? Менә былай булырга тиеш. Ә ул син әйтә, юк, былай булырга тиеш түгел. И вот шунлыктан башлана конфликт. Это по сути, беләсеңме ничек, вот бит кызык әйбер әйткәннәр, типа балага теге тугач та биш яшькә кадәр син патшага кебек мөнәсәбәт булырга тиеш, биш яшьтән ундүрт яшькә кадәр ул синең колың кебек булырга тиеш, то есть син аны эшләтергә, укытырга, нитергә тиешсең, то есть гонять, то есть өйрәтергә. Биштән ничәгә кадәр?
Биштән ундүрткә кадәр. Һәм ундүрт яшьтән до последнего ул сиңа, син аңа дустыңа кебек нитергә тиеш. мөнәсәбәтең булырга то есть ну... ә енді менә ул бит э, как раз менә синең фикерең ә... трудный возраст мине өйдә аңламыйлар әйе то есть да они ничего не понимают они то есть они не в тренде они не в теме то есть и то есть каяндыр нәрсәдер кем беләндер э, аралашу китә инде да потому что да потому что син аны подразлисең бүтән дә әйе аңламыйча теге үзеңнекен итәсең вот и Шуңа күрә осознанный булырга кирәктер дип уйлыйм. Вот ул вообще нык ярдәм итә торган әйбер. Ул сиңа вообще любой мөнәсәбәтне төзергә ярдәм итә. То есть вот прям вот теща булсынмы ул, әби булсынмы, әни булсынмы, кем булсын анда, бабай булсынмы, ну Ну вот теща дигәннән, әби дигәннән, вот фикер без инде сабылышканда чәй эчеп утырабыз дип әйтәм все ладно китәбез инде фәлән тегән тудасы да и без алган идек бабайга бүләк иттереп сварка мин тәкъдим иттем дип әйтәм алыйк та бездән булыр дип инде ну әби түләде инде әкрен генә мишәшәгә өйрәнә башладым нет уж типа әби әйтә түлим да исчем әйтәм җибәрмим сиңа тогда и киткәннән әйтәм исән җибәрәсе бар әле җибәрәмен акча әйтә юк инде кирәкми керт миннән булыр типа сездән безгә инде бүләк инде типа әле яшәп кына киләсез үзегез дә ә, кем белә бит ди инде икебез дә бергә үлмәсбез инде ди инде типа ә, Дә кемнәрдер бәлки сезнең белән яшисе булыр. Шуның өчен без менә без сезне үстердек. Ахырда сез безне тәрбияләсәгез, типа Менә шул безгә бүләк булыр инде, дип, и, э, кем белә бит әле авылда тора алабыз аерым гына әле андый хәлдә булабызмы үзебезне үзебез карарлык әллә юкмы әле дип, бәлки сезгә килеп торасы булыр. И, теге, шуның кадәр ни булып китте, теге, да, действительно, теге, әле олякларында. Сверкок

Мин икеләтә җибәрдем икегез өчен дә, если что. Юк, дөрестән дә ул на самом деле вот ул көлке без көлеп кенә утырабыз, әмма ну мин аның турында тоже уйлыйм. Менә мин хәзер үземнең әниләрнең ниенә карыйм, ә бит. Хәм э, ситуациясенә инде. Безнең бабай бер үзе генә калды бит инде, әйме? Но ул гомер буе авылда торган, ну аны чыгарып булмый инде. То есть, ул шәһәрдә тора алмый, ул беләсеңме, ул аны изначально ул даже э, даже дәвәни исән булган вакытта да әле алар чалыга килсәләр кунакка, әйме? Куна алмыйлар ие. Потому что ул уже все шәһәрдә аңа аңа чыгарга кирәк берәр җиргә, чыгып керергә, нитергә, ул бер урында утыра торган кеше түгел. И хәзер понятное дело, и әниләр кайтып йөриләр, то есть э, бер-бер артлы, ну, карыйлар инде. То есть ул үзе генә тора ала инде ул, ну, уже шундый возраст, что онытылып китә кай вакытны, оныта анда, газны сүндерергә оныта кой, ну, шундый моментлар бар. То есть уже карарга кирәк. Мен әйтәм, Менә хәзер вот йорт сайлаган вакытта да инде мин сайлыйм да, и әниләр дә шундый возрастта бит инде уже пенсиягә чыктылар, 60-ның 60-ны уздылар. И әниләр дә сөйләшәбез дә бер бер-беребез белән. Әйтәм, сезгә Казанга якынрак килергә кирәк. Күчергә кирәк. Ник без анда күчиксең? Соң мин әйтәм, вот сез вот әйтәм, сез уйлап карагыз, менә дәвәтием сезнең ярай Чаллыдан 50 километр якын авылда яши. Әйтәм, ә безгә ничек булачак? Ну, то есть, сезне бит, мин малай буларак, мин ирод буларак, мин, мин, минем, әйе, минем ни бит инде вазифа. Шуңа күрә мен әйтәм, в любом случае Казанга якынрак булырга кирәк сезгә. Э, и все, и шуннан уйлый башладылар уже. Казанга якынрак, нине, теге, все, квартираны сатырга кирәк, э, ну, уже шундый ниләр булды. И шуңа күрә аны тоже уйларга кирәк. Шулай ук без ул теге вроде вроде пока тормыш бара, о, күңелле, ни. Но ведь кай вакытны просто тукталып. Атыңны син күрсәткән кешегә әйләнә. Кая мин күзлек. Да, уж да, блин, вообще даже моңсу инде урланганда да, ул бит Ул вообще вот, если честно, махом үтеп китә торган вакыт. Вообще вот, то есть особенно нишләп вот әни миңа шундый нәрсә әйтте. Без әни белән вот вообще прям, ну, нык э, ни сөйләшеп утырабыз, иркен сөйләшәбез. Кстати, андый әйбер тоже бик сирәк, потому что мен Илюзә миңа әйтә, ну, безнең әни белән андый мөнәсәбәтләр түгел. То есть э, именно вот

Менә болай үткән кебек. То есть, вроде кичә генә уже ну, теге роддомнан каршы алган идем. Уже Амиләгә өчтәс уже дип. Әти! Уже сөйләшеп нитеп во всю теге. Мен әйтәм, а кайчан булды соң әле ул? И беләсеңме, и, шу, и шушы ә, шушы көннәрдә шуны аңладым. Прям вот төнне ятам, шундый уй килә башыма. Уны уйлап ятам инде. Без бит инде шундый мәшәкатьләр белән йөрибез хәзер теге йорт сайлау этапта ну шундый этапта бит инде без теге тормыш үзгәрәчәк бит инде прям вот конкретно и ул ул ул момент безне икебезне дә ниндидер нервозга китерә по-любому ул бит инде вообще бер белән да стресс бит әле баш мие өчен теге үзеңнең зона комфортына чыгарга кирәк ничек инде туктак бит инде күпме яшибез монда бер дигән үзе өчен аеруча ул вообще андый теге андый моментларны яратмый торган кеше менә бүген бүген мин аңа әйтәм Нишләп соң шатланмыйбыз соң без? Менә шатланырга кирәк. И шуннан соң, короче, йоклап ятабыз, и башка шундый килә. Мин әйтәм, без йөрибез, и вот из-за того, что без нервозныйга әйләндек, теге кай вакытны Амиләгә кычкырып җибәрәсең, Мгм. балага теге. Булды инде. Әй, Нитмәле. Ул эмоция кайдыр чыгарга тиеш. шул. Эмоция чыгара тиеш. И аннан соң син теге не задумываясь, просто син Ага. үзеңнең ниләрең белән йөрисең теге. Ә ул и вот вот шуны уйлыйм. Төнлә уйлап яттым, әйтәм, син представляешь, вот синең проблемалар, синең вот дом сойлыйсың син, синең тормышың үзгәрә, квартирадан китәсең, ниндидер там ипотека аласың, тагын нәрсәдер, тагын нәрсәдер. Ә ул балага ул проблемалар юк. Аның өчен без теге без барабыз дом карарга. Ә аның өчен О, монда корын диде ташлар. Әти, кара, кара, ташлар. Аның өчен ташлар, аның өчен дөнья, понимаешь? Ул килә, анда балчык. О, балчык, кара ком. Ул комда уйный. То есть Әти, аның өчен ул любой домны карау, аның өчен безнең белән ниндидер яңалыкка бара. Ул дөнья өйрәнә хаман. Мен әйтәм, менә шушы мизгелләрне вот аңда булырга кирәк. Илүзәгә дә әйтәм, мин әйтәм, син понимаешь, без без срываемся и ул моментны туктатырга кирәк. То есть безгә үзебезгә дә бер-бер бер-беребезгә теге мөнәсәбәтләрне э, бозмыйча, теге талашмыйча, әйткәләшмичә моментта булырга. Үзеңне вот саклап калырга, менә шушы э, шатлана белергә. Син мен әйтәм, уйлап кара, безнең өчен вообще офигеть шундый шатлыклы мизгел хәзер. Давай шатланыйк әле, давай нитик әле. Ул бит вот без даже видео яздырдык, короче, үзенә теге. Вот бүген 17 июль без кайтып барабыз. Вот бер елдан карарбыз, нәрсә булыр микән, кайда булырбыз микән без. Менә без хәзер шушындый шушындый точкада. Все, квартира сатылды. Пока үзебезгә йорт сайламадык әле. Вот бер елдан нәрсә булыр микән? Мин әйтәм, куй напоминалка бер елдан. Прикольно.
Прикольно булачак бит. Вообще прикольно. Фамилияне төшердек, ниттек, ну шундый вот мин вакыт-вакыт шундый нәрсәләр ясарга яратам. Әйе, минем э, хәтерисең, мин сөйләгәнем үземнең хыялымны да э, яздырырга 25 яшьтән яздыра башларга. 25 яшьтә яздырырга үземә 35 яшькә или 40 яшькә типа менә миңа 25 яшь вот бүгенге көндә минем шундый шундый проблемаларым бар вот иң сөенгәнем менә менә шушы бүген о типа, классная идея вообще менә борчылама әле менә наверное шулай булырмын наверное 35 яшьтә мин наверное менә шундый булырмын наверное и потом 35 яшьтә карарга шуны

По сути, ул влогларны яздырганнан уже 7 ел үткән. 16 нчы елда мин яздырган идем ул влогларны. Если уйлап кара, и вот ул хәзер даже шундый кызык. По сути, мин аны яздырган идем ниндер теге. Ну, контент булдырам дип. Но аның бит икенче ягы да бар, ул, ул даже кешегә вот аның просмотрлар җыймаса да ул, ул синең как архив булып бара. Синең вот үзең әйтмешли тормышыңдагы этаптагы, менә мин монда, анда, там, бүген диск, там, дискотека форумга барам выступать итәргә. Я даже не... Ну, чувак, ты вообще себя играл, а ты ешь все. Давай кайфуй пока. Эй, эй. Ну, жены, вот прикольно. Мне...
Сәләттә булдым да инде күптән түгел генә. И миңа анда 35 яшь бирәләр инде. 35 яшь. Ди... Миңа 26 яшь инде, вот 35 яшь бирәләр. И бер кыз белән бу темага сөйләшәсем. Әйтәм, прикинь, 35 яшь бирәләр миңа әле 26 гына, вообще ябгарга кирәктер инде, наверное, из-за этого. И вот это, ну юк, син, скорее всего, үзеңне эчеңдә 20, 35-кә тоясыңдыр. Типа, Не.
типа, тут 35. И вот син әйтәсең бит 26 гуляй, эй, и мин именно уйлап йөрим, әйтәм, блин, так, нәрсәдер надо замутить, что-то надо, нәрсәдер эшләргә кирәк, нәрсәдер уйларга кирәк. блин, нәрсә, минем уже соңа калам нәрсәдер җитешмим, менә шундый уйлар белән йөрим, короче, вот это. Гуляй, гуляй димәдем мин, кайфуй дидем. Кайфуй, да. Кайфуй, ул бит ике төрле әйбер. Мин вот үземә, әгәр дә вот, әй була бит теге вот, вот үзеңә яшь вакытта нинди киңәш бирер идең? Ну, мин, мин, если честно, хәзер вот үземә теге вакыттагы чувакка киңәш биргән булсам, мин әйтер идем, кайфуй от того, что делаешь, и делай.

Мин бүген я лучшая версия себя. Конечно, конечно. И вот моменте дигән все, айда, йомгакларга вакыт прям. Нык фәлсәфи уйга китте, нык рәхәт, нык тәмле. В моменте дигәндә. Син булдың микән анда? Дача бу. Сиреньның дачасы. Шаллы янында. Сәгать төнге икеләр, шулай таң атып килә, җәй. Монда мунча, мин мунчада, мунчада чабындым да, урамга чыгып, шланга белән скасу сиптем дә, кире кердем, җылындым, өймә кире чыгам, чыгып утырдым, шәп-шәрәк килеш, аша утырам, монда ай, Наша утрам монда предбанникта егетләр футбол турында сөйләшер. Да нет, он же туда перешел, да не, его же сюда купили, да он вообще вот так, вот так. И мин Айга карап утырам. Кырыйга сирень чыгып утырды. И... Не знаю, ничем, мен просто тыныш кына отырганбыздыр. Просто кайф. И вот, типа, менә шунда, менә шушында дөнья тукталды. Менә шушында теге сохранение бастыммысың, сохранилсымысың. И
Менә шундый моментлар, менә шундый мизгелләр.
Да, күбрәк вот үзеңне күбрәк туктатырга кирәк. Вот менә миндә шуны. Андый мизгелләр күп бит. Тик генә Вообще. белмибез.
Менә шуны нитергә кирәк, сизә белергә кирәк. Вот мин Бәлки әйтәм бит. Амилә шуны сизәдер ул. Может быть, может быть. әй. И вот мин мин үземне дә вот нәкъ синең кебек шундый уйда тоттым. Мин әйтәм, һәрбер мизгелне прям күреп нитеп яшәргә кирәк. О, кара, там вот балага карарга кирәк, баладан өйрәнергә кирәк. Вот аны карыйсың, әйме? Ну син уйлап кара, щебенка. Щебенканы күреп шатлана ул. Щебенканы, о, кара ташлар! Ул аннан салют ясый. Мин салют ясыйм? Салют ясый. То есть менә шулай яшәргә кирәк. И бит Илүзәгә дә бүген сорау шундый бирдем. Әйтәм, кайчан соңгы тапкыр син прям вот шатландың менә вот вау дип. И ул әйтә, Стамбулга баргач ди. Әйтәм, син понимаешь, что без Стамбулга бардык 2 ел элек? То есть син ике ел буе шунлай шатланганың юк, мин әйтәм, безгә өйрәнергә кирәк шатланырга. Шатлана белергә кирәк, шатланырга өйрәнергә кирәк. Короче, кирәк, прикинь.
Ә, бик шәп әңгәмә булды бу урын урыны белән теге бераз гына күңелләр тулып киткән сыман да булды көлдек тә крейсер
Э, утравына җитте
инде утрауга җитте бу э, бу по моему җитте лайк комментарийлар утравына әлбәттә менә бит күрмисеңмени лайкка баса
ә сез комментарийларга да баскалагыз яме иә. юк э, шаярып әйтү бус түгел мөһим языгыз яме фикер ниндидер смайликмы барысы да мөһим обратный связь кирәк Без моны нәкъ менә э, сезнең обратный связьларыгыз өчен эшлибез дә. Кемнәрдер инде кемнәр шәхси шәхсән безне белә. Кайда без кайчан без очрашабыз, безгә әйтәләр, "Братан, шәп, вообще прикольно, шулай рәхәт сезне тыңларга" дип әйтәләр һәм шуның кадәр җылы булып китә. Вообще Әйе. и- илһамланып яңадан ярып, яңадан эшлисе килә башлый. М, Теге По-моему, авыр әйбер түгел. Шамил, яз әле комментарий. Данияр. Данияр, син язаң бит.
Яз инде. Языгыз әле бер ике сүз хотя бы. Үзара язышсагыз була шунда комментарийларда. Пожалуйста, сезгә площадка. Тоже инде. Давай. WhatsApp не тема ул хәзер, комментарийларда языша халыканда. Әйе, полоскомның комментарийларын яңа социаль челтәр.
Ярый, рәхмәт сиңа.